A yi kana yɛn kpaŋ maa maŋa ka a shɛɛyi ka laiki ka sɔbsikiraabi zaŋ ti a mabia. Kpaŋ maa maŋa ka a shɛɛyi zaŋ ti a mabia ka a mabia gba shɛɛyi. Deedeei na ka di zuŋɔ nyɛla a first time ka a na ka a ti cross ti video nim ŋɔ. Gɔrim yɛtɔɣa ka di tɔɣisira gɔrim puuni a ni bi mi shɛli ka so yi yɛla bee ka a ni yɛn doli so shɛli ni tooi process nyɛ maŋmaŋa gbana. Bee a di deei ti niŋ ka ɛjɛnti ka o niŋdi a gbana tira ka yimaŋmaŋ ni pun mi di zuɣu maa ka a baŋ ni ka dima the right way and the right chandira ka o shiri doli ŋɔ maa? Amaa di zuɣu dii nyɛla invitation yɛli bee bee a yɛn chaŋla interview? This is some of the questions ka a yɛn expectira bee a'a a yɛn go n-chaŋ Silimiin tiŋa bin shɛŋa din tu ni ka dima a niŋ zaɣa ni dina ka di be di puuni di puuni zaɣa yiŋga

One of our videos full video on YouTube definitely a nya ti video nim di puuni ka ti mina a ni bɔri ni a joini platform maa ka ti zaa zaŋ ahadi gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira please n suhiri m mabia n duna ku gbala tiŋgbani m pa connection man m pa agent m mini agent bi tumda m mi bi tiri so visa gɔrim yɛtɔɣa ka n tɔɣisira gɔrim puuni A ni daa bi mi binshɛ shɛli ni a ni tɛhiri li shɛm lala yɛtɔɣa ŋɔ maa, di yɛtɔɣa ka m mini a tɔɣisiri kpɛŋŋɔ. Niriba pirigili tɛhirimi kadama silimiintiŋa silimiinsili m-mali a chana bee a yi bi wum ni silimiinsili a ku tooi chaŋ silimiintiŋa? Aayi. Silimiinsi zaɣ tin shɛŋa beni ka bɛ bi yɛri silimiinsili. A mini o ni ku ka a ti ku mi ti taba silimiinsili o gba bi wumda. Di zuɣu ŋun ni nya ka a yɛri shɛli maa ka a gba ni nya ka o yɛri shɛli ŋɔ maa The best silimiin siriki zaa yɛri maa di zuɣu please what you can do tuun bo ka a ni tooi niŋ silimiin tiŋa bɛ yɛn kpaɣi tuma bee tuma ni ka a ti luna bɛ bi yɛn kana ti kpaɣi ka yɛli ni ka dama araa ni a la university diploma ka a mali bee a hold a PHD bee bombo ayi silimiin tiŋa tuma dini n-doya la a ni tooi tumli ka a tum li. N na ʒi nya ninvuɣ so ŋun yɛn chaŋ tuma shee, ka a ti yɔn na ka dima, because of what? A chaŋla shikuru paagu ŋɔ bee o bi chaŋla shikuru zuɣu ka gbubi kuɣa? Di zuɣu n ni ku bɔri ni n yɛla shɛm mali bia? Please, n suhir a mi, dunia ŋɔ tiŋkpan ʒiya saha shɛli ŋɔ maa, hand work, tuun baŋsim, dini n-nyɛ binshɛɣu din nyɛ talahi zaŋ zaŋ ti ti paɣa a ni tooi bɔhim tuuni kam, doo a ni tooi bɔhi tuuni kam. So. Lala yɛtɔɣ shɛli ni yɛri ŋɔ maa, di mini din tabi din pahi pahi ka saha shɛli kam ka a yi ti nya ma kpɛŋŋɔ ka ti tɔɣisiri li, a yi kana platform maa zuɣu, the same topic ka ti tɔɣisir a. Di zuɣu as usual ni ku yɛn yɛla shɛm, n yuli n nya Mister President on social media. ti tɔɣim yɛtɔɣa maa puuni dama bi so ŋuni n yisi n kana ka binyinga zuɣu chɛ ka bɛ ti dipɔɔto kaman daa pun yɛlli a yi nya a yɛn chaŋ a intaviu bee a yi chaŋ interview please n suhiri a mini ma bia n gbali tingbani ni di chɛ ka a zilli zuɣu yɛtɔɣa ka di wuhira ni kadama yin tiri ma visa shɛli ŋɔ bee n yi chaŋ interview ka bi ti bɔha daliri shɛli din tahili bɔ zuɣu ka a bɔri ni a kana tingbani ŋɔ puuni. Lahi binyɛhiri maa niŋ ma ahankali miri ka a chɛ ka a suhu ŋɔ be ka hankali, ka a chɛ ka bɛ baŋ ni nyin ni chani ŋɔ maa, nyin yɛn chaŋmi ti tum tuma. Nyin nyɛla tuumbaŋda, nyin ni bɔri ni a chaŋ ni a ti kpalim yihinli a suhu ni. A yi zaŋ lala ahankali ŋɔ maa ka di be a suhu ni, ku chɛ ka di be a suhu ni. Amaa a zaŋ a zilli n-chɛ ka bɛ baŋ nyin ni chani ŋɔ maa, gana mi mi tuma kani. ka yi ni bɔri ni yi chaŋ ti nyɛ tuma n-tum n-change a life bee ka a biɛhigu taɣi lala yɛtɔɣa ŋɔ maa a zaŋ li n-zaŋ chaŋ please bɛ ku taai gbana di zuɣu mili a suhu ni. Dalili din tahi la ka ti ma bia ŋɔ gba zaa nyɛ problem ka n yɛri li zuŋɔ ŋɔ nyɛmi ni kadama o nyɛla visa n-kanila Silimiin tiŋa bɛ mi ni tooi maa bɛ tɔrila tourist visa ka o kanna o mi ni kanna maa ka o niŋ CV ka di be o gbana puuni ka o hambaki shɛli o ni kpabiri o nyaaŋa ka di kpɛri flight maa puuni maa dinni ka laa o CV maa ka di be port of entry ka o kana ka bɛ kana ti zaŋ o yaha o mali zani ka bɛ gbaag o fiila bɔ bɔ zuɣu ka o kani ni yiŋɔ ka o yɛli ba o kanila tourist ka dina o kam naawuni yɛn chaŋ o ka o prove a laa binyɛhiri ŋɔ maa zaa ha m ma bia m ba bia ka bɛ zaŋ zaŋ ya chaɣ bɛ yili ni kadama ni bɛ mali soli ni kadama bɛ cheeki o baagi maa puuni bee o nɛma puuni ka o zaŋ zaŋ ti ba. Di zaa n-nyɛ ka bɛ chaŋ n-ti lihi o bini maa puuni. Bɛ ni sikaani li ka nya pipɛsi shɛŋa wɔŋ zaŋ apilaayi kamaa otoris maa, maa mi ka bɛ yi taai gbana shɛlikam. Ka a zaŋ zaŋ chaŋ NBZ, a ni zaŋ bin shɛŋa zaaha zaŋ apply maa, a yi tɔb gɔra, a yi bi mi, di tu ni a laɣim gbana maa zaaha ka di be a ni ka a mali li gɔra. So bɛ ni check li binshɛɣu ka niŋ viɛnyɛliŋga but ka bɛ nya ka o niŋ CV, o CV ka di be bini maa puuni. Din saha hankali wuhiya ni kadama. Lala bini ŋɔ maa zuɣu di wuhiri mi ka di nyin kamina bɔɣa a zaŋdi CV na niŋ ka bɛ yuli zaŋ bɔh o what is this? Bɔye bɔŋɔ? Ŋulo ŋɔ maa bɔye bɔŋɔ? Ka di nyɛ CV o binshɛɣu kam. Lala bini ŋɔ maa zuɣu ka bɛ gbaag o n-zaŋ zali nimaani. Bimmiŋmaŋa, Silimiinsi maa bɛn be Bɔda maa, Port of Entry maa, bɛ mila ti zaha zaɣ yino kam. Pɔi ka a ti yɛn yɛli n daam, bɛ mila din be a ni. Di zuɣu a ni tɛhiri na a yɛn zaŋla topic shɛli maa, bɛ pun nyɛla tim ka a yɛn di o, yɛtɔɣili ka a yɛn yɛli o, binshɛɣu kam a ni pun yɛn yɛli li maa, bɛ pun nyɛla times hundred. Pɔi ka n yɛn ti naan zaŋdi a dini ŋɔ maa ka n niŋ o maa. So from nimaani. ka bɛ niŋ wula ka di ʒiya ni kadama pumpɔŋɔ eh, wɔ visa shɛli o ni kanna maa o di pun malila tikit for returning ka bɛ niŋ wula ka bɛ labi labisɔna yiŋa. M ma bia, o mistake zaɣ yiŋa shɛli o ni niŋ m-bala maa. A yi kpɛri na Silimiintiŋa, a port of entry gba ka bi yi zuha tuma yin yɛli ni ayi ka tuma zuɣu ka a kanna invitation ka a mali kanna tourist visa ka a mali kanna laa kpɛri shɛli a ni kpɛri na ŋɔ maa tɔŋ ka bi bariti nimaani bi yi zuha tuma a mini bi yɛtɔɣa puuni Ku zaɣisi ma ka yi niŋ niŋ niŋ ka tuma zuɣu n-tahi na ya ŋɔ. A kala a tourist na, a kala a invitation na ka tuma zuɣu n-tahira na. Amaa nimaani maa a yi chɛ ka bɛ yi baŋ ni ka dima n-nyɛ ŋɔ ŋuna tuma zuɣu n-tahira na. M ba bia, m ma bia, ɛɛ a ku niŋ dawama, a miri ba ku zani yuui. din kulisa. Timdibu di zooya pam ka ti ŋoyaa nima ti Ghanaians ka o bi tiri ti gbana ka di nyɛ because of bi mimi ni ti kamina ni ti ti bo better life zaŋ ti ti maŋa. Yɛtɔɣa shɛli bi muɣisiri ti di zuɣu ti tia shɛŋa ti ni diri ŋo maa Nyama bali nti ti Ghana mini Nigeria. A yi ku bɔhi so, ti buɣi ya n-zaŋ, yɛtɔɣa bɔhi ya n-zaŋdi tim. Di ku nyɛla daŋ yɛtɔɣa, family issue, n-daŋ puuni ka n-daŋ puuni ka ti daŋ maa puuni, family, family, family, family, family, family issue. Bag n-yɛliya, Silimiintiŋ sim dibu bi yɛn niŋ a interview. Ti malila dubili intaviu ka naan chɛ intaviu maŋmaŋa. Di woliginsim nyɛla ŋolo ŋɔ, Dubili intaviu nyɛla di ni niŋ ka a yi yi Italy, n-chaŋ Germany bee n-chaŋ Belgium bee n-chaŋ Iceland bee n-chaŋ Norway, a face fingerprint ni pun be tin shɛli maa ni. Nimaani nam mali right ni bɛ niŋ a intaviu direct, amaa di yi ti niŋ ka a yi. Ka fingerprint pun be Italy, a tinhilipili ni be tin sheli Fez maa bee Belgium ka a yi nimaani n lan taɣiri tin sheli pumpɔŋɔ bɛ ni be niŋ a interview direct bee niŋ la double interview. Bɔzuɣu ka a nuu be Italy bee Germany bee Belgium bee Iceland ka a yi nimaani n kanna bɛ ya ŋɔ ni laa interview ŋɔ kabiya m-bɔhi a. Dindee nyɛla bɛ bɔhi ma mi. Ka bɛ a mini li a tiŋ shɛli a nuu maa ni be maa, ka a mini ba pɔhi yi yo tab, bɛ mini ba pɔhi yi yo tab naagi, ka di ʒiya ni bɛ labisi ma zaŋ taŋ li a tiŋ maa ni. Fine. Di mi wuhi ni bɛ chɛ la zaŋ niŋ tiŋ shɛli a ni lan kana for a second time maa, bɛ chɛ la. Di saha bɛ yɛn kaansi la nyaaŋa din lan ka chɛ a tooni n-dini ŋɔ maa. Double interview m-bala maa. Amaa interview maŋmaŋ direct. Din ŋun ŋun ŋɔ bee a commission din ŋun nyɛla direct between a mini ba ka ba bɔhigu maa nyɛla din sani why do you leave your country bolli tahali ka a yi a yi Ghana imaa a doli kom zuɣu kana o a doli bin kana o di nyɛla kpala flight o bee whatever ka a zaŋ zaŋ kana bin mana bɛ ka yɛtɔɣ shɛli, visa bee invitation ka a zaŋ kana, amaa a ni ti pa di tim ŋɔ, nyini, why do you leave your country? But nyɛ ŋun zaŋ visa bee tourist binza zaŋ kana ka ti chaŋ ti di tim maa, question maa nyɛmi, why you don't want to go back to your country? Bɔzuɣu ka a bi bɔri ni a labi a ya? ka diri tim ŋɔ maa. A mi a gbaai Dagbali maa oo. Di zuɣu ninvuɣ shɛb daa pun daŋmi na Silimiin tiŋa, ti beenima, ti banima bɛn daŋdaŋdi Silimiin tiŋ saha shɛŋa neegi ka bɛ bi mi mi ka pirigili mi bɛnimi. Bɛ tuubu nyɛmi bɛ daa bi mi tim dibu maa din nyɛ shɛm. Di zuɣu bɛ yɛliya. o bi vihi but yɛtɔɣa maa bɛ bi understand li mi di zuɣu a yɛn di tim ti shɛli a yɛn di maa the point is bɔ n lee tahili ka a yi a ya bee bɔ n lee tahili ka a je naala n labi kuli laa yɛtɔɣili ŋɔ maa dini n niŋ yɛtɔɣa shɛli din kuli nyɛ yɛtɔɣa shɛli din kpɛm di puuni di zuɣu di tumi ka a story maa ka di nyɛla Daliya shɛli din tahili ka a ku lan tooi labina Ghana bee ka a yi tiŋgbani maa puuni, di dibayi ŋɔ maa bɔbila a sitɔri ŋɔ maa. Amaa kɔbigu puuni ti Ghana nima yɛtɔɣ shɛŋa bɛn ku mali diri tim, ka a yi ku lihi Silimiin tiŋa bɛn ku beni ka bɛ kuli bi tib a gbana ka di ku kpɛm pam, di nyɛla daŋ yɛtɔɣa. Daŋ eh, ka mɔnsiya ni n pa pa jɛpaadiya m maamiya jɛpaadiya so ŋun bɛn ku ya ni eh, daŋ maa puuni ka n kpuɣi bɛ liɣiri ka shɛba mi ya eh, ka eh, eh, eh, daŋ maa puuni n nam m pa n daa paati ka buɣili daa bɛni laa yɛtɔɣa ni ŋɔ a gɔri n sayin but a mi a baŋ bɛ ni bɔri shɛm maa woo do you understand the question very well? bɔhigu maa, a gbaai li chibi a baŋ bɛ ni yɛri shɛm maa. Di zuɣu lala yɛtɔɣa ŋɔ dini n-tu ni a zaŋ a main zali zaŋ niŋ di puuni. Din pahiri m mabia, a nyɛ ti mabia maa wan kanna never and ever ka a deegi tourist visa bee invitation ka yɛn chaŋ. ka yɛn filayi ka po n suhi n niŋ CV n zaŋ pahi a maŋ zuɣu ka di bɛ a ni ka a gɔra lala mistake maa mi ka a ti niŋ CV ka a niŋli n zaŋ pahi min maŋ zuɣu n gɔra di zooya ka Arab Gulf nim ŋɔ bin chani Larabawa tinsi ŋɔ maa especially Dubai ka o yɛn chaŋ ŋɔ maa ka o pun dan niŋ o CV. n-zaŋ chaŋ ti shee. Din yɛn chɛ ka o yi chaŋ ti sheegi ka o bi lan di wahala ni o lan yoli liɣiri chaŋ ti niŋ TV. A nya yi bi ku o di tata, amaa di yi kana silimiin tam polo. N suhirimi a yi na gɔri kanna, baŋma tourist visa invitation di dibayi ŋɔ maa di bi wuhi ni a yi karimina ni a ti tum tuma tiŋ maa ni. Di bi wuhirimi ni a kanna ni a ti tum tuma tiŋ maa ni bee ni a ti bo tuma tiŋ maa ni. So the question is, bɔ n-lee tahili ka a pun gbubi a CV a nuu ni? M bɔri ni m bɔh a, m ma bia, n-nyɛ ŋun mi gba zaa wumdi ŋɔ maa, ni yɛli yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, wula ka a nyɛli? Is it make sense to you? Bee a hankali, wula ka a mi li? zaŋ chaŋ bɛ ti yɛli ni kadama tourist visa bee invitation a understanding di nyɛla wula zaŋ chaŋ gorim polo as usually n yuli booni Mister President on social media ni yɛn sohi shɛli kpaŋ maa maa ka share ka like ka subscribe before ka ti yɛn ŋmaligi tin bɛ September go shɛli ŋɔ di ku yuugi din kpi American lotto Next month di nyɛla din yan open door maa dundoli maa yan yoomi ka sokam submit sokam kpaŋ mɔŋ maŋa Dagbaŋ ŋmanpirigu yili kam karinzɔŋ kam sokam di ka Afa nima di mi ka nanima di mi pa Karachi nima ehe daŋ kam ni tooi ŋmaagi a ni tooi zaŋ a bihi n ŋmaai ti ba n pa shɛli a ni tooi zaŋ a wɔligu liɣiri n bo soli American lotto Kpaŋma man ka a yɛn niŋ li imaa ka a yusi laptop a foon zuɣu a yi a yusi li di bi yihiri future zaɣ bɔbigu zaŋdi tiri a na amaa a yusi laptop bee a ni yɛ so ka o be gorim yɔɣu ka ni tooi niŋ zaŋ zaŋ ti a di gba di viɛla kpaŋma man a ka a dressing maa ka a lookiri very good background maa ni yɛn nyɛ white maa kpaŋma man a ka a dressing binshɛɣu din yɛn nyɛ black Ka a luk maa ka di niŋ viɛnyɛlanga ka a ŋmaagi. Naɣimi ka a sokam nasara. Miri ka a jihi. Baŋmi ni next month preparemi a binshɛɣu kam n zaŋ zali next month everybody go and submit you American lottery n pa shɛli winners a ni tan ti ka baŋ ni ka dima a daa niŋ nasara a daa pun ŋmaai ŋmaagi no it doesn't matter. Hey amaa binshɛɣu n beni please bɛ ka a ŋmaali a niŋ yɛm binbiɛri n chɛ ka so ŋmaai ka a kpɛŋ ŋɔ ka a lan yiɣisi chaŋ so sani nti lan ŋmaari li. Ka Ghana bi ŋmaari loto shɛli la ka a yi ni chɛ a ŋmaai kpɛŋ ŋɔ ka lan chaŋ Bazaaya ka so sani gba ti lan ŋmaagi a yi ku apply li yim miri ka a lan niŋ yaha. Dunia luɣu kam ka a be as Ghanea.